Ähliňize salam. Bu dersimizde sözlükleri ulanmak arkaly, ýagny dictionaries ulanyp, biz sadaja bir kontakt programmasy ýazmakçy, ýagny belli bir kişileriň maglumatlary bolan, ýagny şahsy maglumatlar programmasy hem diýip bileris. Göreliň nädip ýazylýar. Meselem, biz ilki näme etmeli bolýarys onuň üçin? Etmeli işimiz belli bir kontakt, ýagny belli bir maglumat bazasy döretmeli bolýarys. Oň içinde, ýagny adamyň atlary ýa-da meselem e-mailler, el nomerler, iş nomerler, adresler bolup biler. Şolar ýaly bir e, sözlük döretmeli bolýarys. Ony sözlügiň içinde döredýäris. Nädip döredilişini geçen dersde görüpdik. Şonuň üçin men meselem adýan näme diýin? Kişiler diýin meselem. Adamlar ýa kişiler diýin. Näme bolsun? bir sözlük bolsun. Sözlügiň içinde men indi meselem iki sany adamyň adyny ulanjak. Birisi meselem Murat bolsun. Murat diýip bir adam bir e, şu ýerde bir element döretdim. Indi Muradyň içinde maglumatlar bolmaly. Ýagny şol Murat adly kiýe biz value ýükleýäs, ýagny şoň içine maglumatlary ýükleýäs. Nähili maglumatlar bolsun? Onam täze bir sözlük açýas elbetde.

maglumat ýazasym gelýär. Şo bir adatly kişiniň maglumatyn näme bolsun, meselem, e-mail bolsun. E-mailini ýazýas. Ol elbetde string bolar. E-mail meselem Myrat Nekirow at gmail nokat kom bolsun. Bu neden geldi? Şular ýan bolsun. Ýene bir zat ýazalyň. O näme bolsun? Meselem, başga näme bolup biler? Adres bolupdyr, adres diýýäs. Ýa-da salgy diýeliň şuňa, salgy kiminçe bolsun. Salgy. Salgy nir bolsun meselem, diýeli 85, 85-nji öý, e, haýsy köçe bolsun, meselem, e, diýeli bir köçe gündogar. Gündogar. köçe meselem Astana Baba oba ile Bab welaýat diýeli ýeterlik. Şular ýaly bolsun. Indi men Murad atly bir kişini döretdim we şoň içinden hem 3 sany maglumat goýdum. Nomeri, e-maili we salgysy. Indi men ýene bir kişi döredeýin. Ikinji kişimiz bolsun kontaktdaky ikinji adam. Ady näme bolsun meselem Aman bolsun. Içinde muň içindenem şo bir zatlar bolsun, meselem, meňzeş zatlar goýalyň. Nomer, e-mail we adres bolsun. Şuň üçine näme diýeni şeýdip goýalyň. Biraz gowrak bolmagy üçin Muny elbetde öňe süýşürip bileris. Şular ýanykrak edip. Indi nomeryny üýtgedeliň. Meselem, munuňky näme bolsun? Başgarak bir zat ýazalyň. Meselem, 993 bir zat, bir zat, bir zat bolsun. E-mail näme bolsun? Meselem, bu ýeri Yahoo bolsun. Yahoo bolsun. Bulam näme bolsun? Aman bolun üçin, meselem, Amanguly bolsun. Amanguly at yahoo.com adres näme bolsun? Daşoguz welaýaty bolsun. Meselem, boldum saz diýip bir ýer bar diýýän. Boldum saz bolsun. Köçe nir bolsun, gündogar dälde, demirgazyk bolsun. Daşoguz demirgazykda bolýar. 85 dälde, bulam Meselem, 60 ýyl bolsun. Şular ýany etdim men indi kişiler atly bir kontakt döretdim. Içinde näme bar? Iki sany kişi bar, Murat we Aman. Olaryň nämeleri bar? Nomeri, e-mail we salgysy bar. Indi men şuny göreýin. Şular ýany bir zat içinden hem döredildim. Print kişiler diýýän. Şuny print edip görsem näme çykarar? Ine, Murat, nomer, e-mail, adres, garaz, uzyn bir dykşunlar edip çykardy we içinde ene amanatly ki walýumyzyň kimizin içinde ene şu walýular bar myrat nomer email ýada beýleki zatlar umuman biz kişiler atly sözdügimizi ýada kontaktymyzy döretdik Indi näme bolsun, biz şular ýaly bir zat etmek isleýäs. Biziň indi şu kişiler atly bazamyz bar, şonuň üçin hem biz bir maglumat gözlemeli. Meselem, bize aýdýar, kimi gözleýäň, meselem, Myrat ýa-da Aman ýa-da şony gözleýän adamyny soraýar. O gözleýän adamyny tapansoň, bize şonuň nämesini soraýar, nomerini, e-mail salgysyny, şony soraýar. Biz ine, meselem, salgysyny soraýar diýip ýazsak, Bize şonuň salgysyny çykaryp bersin. Şularýam bir programma düzeliň. Oň üçin başda näme edeliň? Öňki programmalarymyzda edişimiz ýaly bir menýu döredeliň. Menýumyz bolsun bir. Üç sany goşa dyrnak goýsam men aşakdan ýazyp bilýädim. Meselem, aýtsam bire bassa ine şu bire bassa bir ýazgyny näme çykarsyn? Gözleg diýsin meselem şo gözlesin bire basanda. Ikä bassa näme etsin? Ikä bassa näme çyksyn meselem çykyş bolsun. We while loopyň içinde ýazarys bulary. Ýagny her bire basanda gözlär, eger ikä bassa loop durar. Şoň üçin menýuny goýduk. Indi meselem onuň üçin ýagny diňe bir gezeklik gözlemeris, biz bir zat tapsak, Onsoň başga bir zat gözläp bileris. Onuň üçin hem while loop-yny ulanýarys. Programmanyň yzygiderli işlemegi üçin while näme diýýäs? True diýýäs. Haçanda şu programma dogry işläp durmakdy, ýalňyşlyk ýok bolsa. Näme etsin? Başda bize menýuny çykarsyn ekrana. Ilki menýu görkezsin. Print edeliň menýu. Onsoň bizden näme diýsin? Menýuny çykardy indi şu bir we ikini çykardy. Indi biz bir we ikini girizmeli, bir ýa-da ikini. Girizmek üçin näme ulanýarys? Ulanyjydan datany almak üçin saýlajak zadyny almak üçin input ulanýarys. Onda näme diýýäs? Saýla diýip bir üýtgeýji döredeliň meselem. Şu näme bolsun? Input bolsun meselem. Input diýeliň näme? Menýudan Menýudan, menudan saýlaň diýsin. We bir en şu näme etýärdi? New line, ýa aşaga düşýär. Bir aşak düşdün. Bize sorandan soň, onu göreris häzir. Indi näme etsin? Eger biz saýlan zadymyz, meselem, indi biz näme ýazsak, şu saýla atly üýtgejiniň içine girýär şu. Meselem, biz bir ýazsak, şu ýerde bir deňdir bolýar saýla eger saýla meselem diýelik bir bolsa saýla eger bire deň bolsa biziň ýazan zadymyz op if unutduk if diýýär eger saýla bire deň bolsa, ýagny biz bir saýlasak, näme etsin? We if-de näme ulanýardyk? Iki san deňdir ulanýardyk. If saýla deňdir bir, saýla bire deň bolsa näme etsin? Meselem, bize şol gözleýän adamymyzyň adyny sorasyn. Meselem, biz bire basamyzda ilki gözlejek zadymyz gözleýän kontaktda gözleýän kişimiziň ady. Ine şu ýerden bir at sorasyn. Biz şu ady ýazsak, ondan soň bize nomer, e-mail ýa-da näme soraýan bolsa şony sorasyn. Onda näme etýäs? Biz şu ady almaly ilki, atlary. Onda nädip alýas? Şu ýerde atlar näme bolup dur? Ki. Ine, kişiler atly sözlügimiziň sözlügimiziň içinde atlar näme? Myrat we Aman, ki. Onda näme edýär? Biz şu ki-leri almaly aýryp. Onda näme edýäs? Meselem, atlar diýeliň. Atlarymyz näme bolupdyr şu ýerde? Kontak, ýok, kişiler. Kişileriň nämesi? Ki-leri. Kişiler kis diýsek, indi atlarymyz nämäniň? Ki-ler näme şu ýerde? Myrat we Aman. Onda atlar nämäniň? Atlarymyz Myrat we Amanyň. Indi aldyk. If style deňdir bir. Indi bir eden bolsa näme sorasyn? Adlary sorasyn, näme diýsin? Ulanyjydan ad girizmegini sorasyn. Meselem, ad giriz diýeliň, bir üýtgeýji bolsun, deňdir input diýeliň. Indi näme diýsin? Gözleýän kişiňiziň ady diýsin meselem. Gözleýän kişiňiziň adyny ýazyň diýsin meselem. Input aldy, indi ad girize girýär şu. Indi, gözleýän kiçimiz ýöne, biz şu atlaryň içinde bolmasa ýöne gözleýän kiçimiz Myrat we Amandan başga zadam bolup biler. Şoň üçin if ulanmaly bolýas ýene-de. Eger if diýýäs, at giris, indi bu ýazan adymyz şu at girise geçýä. Eger şol atlaryň içinde bolsa ýöne biziň ýazan adymyz şo biziň kontaktda görkezen atlarymyzyň içinde bolsa, nämem print etsin? Print diýsin. Şu adyň özüni print etsin. Meselem, näme bolar? Ol näme? Dur, dur. Bir minut. If ad girs adlaryň içinde bolsa, indi biz adymyzy alsak, ine şu ýerde Myrat ýa-da Aman diýip bir ad girzen bolsa şol. Diňe ady soramajak belli sebäbi ady özi girizdi bilýä şu ady degişliýaň şol adamyň nomry ýada email ýada salgysyny soraýandyr onda näme diýýäs ýende bir ulanyjydan input almaly bolýas näme diýeliň meselem adyny gözledi indi näme gözlenýän zat diýsin meselem gözlenýän zat diýeliň indi ulanyjydan şo atly kişiniň meselem ýaňky girzen kişisiniň nämesini sorýar. Gözleýän maglumatyňyz diýsin meselem. Gözleýän maglumatymyz. Indi biz şu ady girizdik meselem men Myrat diýip girizsem at girize girýär şu Myrat aldy Myrady we Myrat diýip ýazandan soň meň öňüme näme çykýar bir input çykýar ekrana bir ýazgy çykýar gözleýän maglumatyňyz diýip. Indi meniň gözleýän maglumatymy soraýar. Indi meniň gözleýän maglumatymy alansoň näme etsin bu? Gözleýän maglumatymy alsyn, print etsin şony. Gözleýän zadymy print etsin. Print diýeliň. Ilki bilen meniň adymy print etsin, ýagny özüme gerek zady print etsin. Bir minut. Näme şu? Kontakt. Kontakt däl kişiler diýip ýazdyk. Kişiler nokat get diýerdik almak üçin. Indi men gözleýän adym birinji görkezsin ekrana. Adym bir çykarsyn. Ýani adym çykarmasadam şu gözleýän adammy ilk men gözleýän adammy almaly. Indi şu Murady almaly kontaktyň içinden. Ýani şoňa Ýetişmeli ýa murada ýetmeli men murady birinji almaly şo ýerden murady alýan ony nädip alýan kimi girizen bolsam şony almaly men kimi girizdim men girizen adym nirä gitdi at girize gitdeli men onda birinji at girizi alýan kontaktyň içinde ýagny kişileň içinden at giriz diýen data ulaşýan indi şuňa myrat ýa-da amana barýan indi ondan nämäni almaly men Ol adyň içinde, ýagny şo kişiniň nämesini almaly, gözlenilýän zadyny, maglumatyny. Onda şoň içinden nämäni alýan, nämäni get edýän? Gözlenýän zat diýen meselem. Gözlenýän zat. Eger şony tapmasa näme etsin? Otur goýup biz eger o ýok ýagdaýyny ýazyp bilýäs. Tapylmady diýip ýazyp biler. Tapylmady diýip ýazsyn. Indi If at giris atlaň içinde şol bolsa bize näme etýände şu girizen adymyza gitýä şonuň nämesini gözleýän bolsak gözlenýän zadyny print etýä indi şeýdip eger ol bolmasa başga bir zat bolsa meselem biziň adymyz ýazan adymyz başga bir zat bolsa ýok bolsa näme etsin print diýsin gözleýän kişiňiz tapylmady diýsin indi şeýtdik Indi bu ýer işläp dur. Indi elif diýýäs. Saýla ikä deň bolsa näme etmeli? Biz ikini saýlasak menýudan. Iki näme etýärdi? Çykyş üçindi. Onda näme etsin? Çykmaly. Çykmak üçin näme ulanýas? Biz break funksiýasyny ulanýas. Bu näme etýär? While loopuny duruzýar, ýagny biziň funksiýamyz iş, işleýän programmamyz şu ýerde durýar. stop edi. Break diýýäs. Indi başga näme bolup biler? Else diýeliň. Meselem, bir ýa-da iki ýazmady ol. Menýudan başga-başga bir zatlar ýazdy. Meselem, üç, dört ýa-da AB ýazsa näme etsin? Print diýsin. Ýalňyş belgi girizdiňiz. Täzeden synap görüň diýsin meselem. Şeýtse we input diýeniň enter basan wagty, ýa-da input hökmanynda biz loopuň içinde bolanymyz üçin şular ýany etsin. Indi biz näme etdik? Muny başdan ýene-de düşündireýin. Kişiler diýip bir kontakt ýa-da bir sözlük düzdük. Içinde näme bar? Myrat we Aman atly iki kişini ýazdyk. Myrat we Amanadam ýene-de bir sözlük arkaly datalar goýduk ýagny içine maglumatlar goýduk nomer email salgylary goýduk indi biz funksiýamyz etjek bul programmamyz näme iş ýerine ýetirýärdi bize şol kontaktdaky adamlardan maglumat gözletýärdi oň üçin while loopyny ulandyk her gezek täzeden gözledip bilmek üçin menyuny print etdik ilki bire bassa näme edýärdi Ine saýla input diýdik ýagny birinji input arkaly saýlatýas menýudan. Bire deň bolsa näme etýär biz bir saýlasak bire bassak kişileriň keylerini ine keyler näme Myrat we Aman ýagny atlar şolary atlar atly üýtgeýjiň içine alýas. Eger soň biz adyny soraýas näme haýsy kişini gözleýän bolsa at bir zarkaly adyny soraýas eger biziň ýazan adymyz şu at atlaryň içinde bolsa bize gözlenýän maglumatyny soraýar. Maglumatam ýazýas, oň näme etýär, birinji at girize gitýär, ine şu ada gitýär, kimi ýazan bolsak, onsoň şonuň nämesini alýar, get diýýär, gözlenýän zadyny ine näme gözleýän bolsak, şu ýerden ýazan zadymyzy alýar. Eger ýok bolsada tapylmady diýýär. Indi işledip göreliň muny işleýärmi? Meselem at gözle diýýär, bir diýýäs, meselem Myrat diýýän. Onsoň näme diýýär, gözlenýän maglumat meselem e-mail diýýän. Ine e-mailim çykdy we täzeden hem gözleýär ikä bassak funksiýamyz şeýdip durýar. Ine bulam şular ýany soňky temalarda has gowy düşündireris.